Mae amaeth yn bwysig i mi wrth ffrwythloni a chreu cymdeithas a chymuned gref o fewn Cymru gwledig. Heb amaeth, heb faith. Mae ffordd o fyw a mae yn y gwaed. Mae amaeth yn bwysig i mi achos dyma fy ffordd o fyw. Heb amaethyddiaeth, bydd dim cefn gwlad.
Mae bob un punt sydd yn cael ei fuddsoddi mewn i'r byd amaeth gwerth naw punt i'r economi lleol, ac mae 14 y cant o gweithwyr y Deyrnas Unedig yn cael ei chyflogi o dan y sector amaeth a bwyd. Dyma'r ffeithiau plaen. Mae ffermwyr yn bwysig i'r economi, amgylchedd a'n cymuned. Mae'r sector bwyd ag amaeth y Deyrnas Unedig gwerth tua 146 biliwn i economi y Deyrnas Unedig bob blwyddyn, ac yn cyflogi dros 4 filiwn o bobl. Serch hynny, gyda'r niferoedd o dda byw yn lleihau yn y Deyrnas Unedig, a'n dibyniaeth ni ar fewnforion bwyd wedi dyblu ers canol yr 80au, Oes 'na le i bryderu am sicrwydd bwyd yn y dyfodol agos? Mae Prys Morgan yn gweithio o fewn y gadwyn gyflenwi fel ffermwr a chyfarwyddwr caffael un o gwmnïau prosesu cig coch mwyaf y Deyrnas Unedig, sef Kippac.
Ar hyn o bryd, be ni'n weld yw bod 'na ostyngiad sylweddol yn y niferoedd o'r gwartheg bîff yn enwedig. Maen nhw wedi gostwng tua 20 y cant dros y deg mlynedd diwetha. A mae'r niferoedd o ddefed magu yn y Deyrnas Unedig hefyd wedi gostwng rhyw bymtheg y cant. A mae hynna yn bryderus o ran sicrwydd bwyd ar gyfer y dyfodol. Sut mae'r lleihad yma yn effeithio CPAC yn uniongyrchol? Wel, os ysdrychwn ni ar draws yr Deyrnas Unedig, mae'r nifer o gwmnïau wedi lleihau dros y deg mlynedd ddiwetha', a mae hynny oherwydd dyw'r niferoedd o dda byw ddim ar gael i'w prosesu. Wrth reswm, wrth bod yr diwydiant yn crebachu, mae yna lai o swyddi i gael hefyd, a mae hynny yn bryderus, nid yn unig ar gyfer cymunedau gwledig, ond hefyd yn y llefydd lle mae'r ffactrioedd yn aml iawn mewn trefydd fel yn Merthyr Tudful. Mae Cwmni ni, er enghraifft, yn talu allan yn wythnosol dros 7 miliwn i'r gymuned wledig. Mae hwnna'n cael ei wario drosodd a throsodd, a mae'n golygu bod nifer o fusnesau yn gallu gwneud bywoliaeth off yna.
Draw ar fferm Shadog ym mhentre Cwrt Llandysul, mae Gary Howells a'i deulu yn ffermio dros 600 o ddefaid ac yn cadw dros 300 o wartheg. Beth yw ei farn ef am bwysigrwydd amaeth i'r gymuned? I ni yma yn Siarog, i ni'n cefnogi dros 100 o fusnesau a mae, fydden ni'n dychmygu bod byti 80 y cant o'r hynny o fewn y 10-15 milltir hyn. Mae hynny'n dangos faint yw gwerth amaethwyr i'n ffarm i ni a mae'n dangos beth yw gwerth amaethwyr i'r busnesau yma. Ond nid yn unig yr economi sy'n elwa o amaethyddiaeth, mae rhaid i ni gofio pwysigrwydd ffermwyr Cymru drwy gynhyrchu bwyd. Fel i ni gyd yn gwybod, mae poblogaeth y byd yma yn cynyddu'n ddyddiol, a mae'n ddyletswydd arnon ni i sicrhau bod yna ddigon o gyflenwad i fwydo pawb.
Yn sicr, mae'r planed o dan bwysau mawr. A ydy ffermwyr yn wneud digon, byddech chi'n gweud? I ni yma yn Shadog, yn ystod y deg mlynedd ddiwetha, ni wedi bod yn ynglwm yn schemes y glastir a glastir y fans, uh, schemes oedd yn uh, arwyddo bywyd gwyllt a natur a edrych ar ôl yn gylchedd. Ffenson ni dros 4,000 o fetre o gloddiau allan, dwbl ffenson nhw, fel bod yna bywyd gwyllt gallu ffynnu ynddyn nhw. Ni wedi plannu dros 10,000 o god ar y cloddiau yma. Uh, ni wedi cael lot o ardaloedd off i wildlife yn y llall. A, bod, ond mae, ma ffermwyr dros Gymru gyfan wedi gwneud hyn. Um, os mae camau extra allan ni'n gwneud, ond mae rhaid ni gofio y mwy i ni'n rhoi i fywyd gwyllt ac un o'r llall, uh, y lleia gynhyrchiant bwyd ni'n mynd i gael. Mae nifer y poblogaeth yn y byd yn mynd yn fwy. Ni'n edrych ar wlad wledydd fel India a Asia yn y llall, mae rhywbeth sychder a drought a pethau, mae nhw'n mynd i ffili gynnyrchu cymryd. Wel i ni efo hyn yng Nghymru, i ni mewn um, ardal mae lle mae digon o lawd yn ni, ni'n gallu cynnyrchu digon o borfa, a mae hynny wedyn yn rhoi cig a llaeth a unrhyw beth. Dwi'n ni, ni yn ardal sy'n gallu cynnyrchu ddigon o fwyd Felly, rhaid i bawb i ystyried beth yw gwerth amaethyddiaeth yng Nghymru i'r byd yn gyfan.
Ydych chi'n meddwl bod ni'n or-ddibynnol ar mewnforion? Ydyn, rwy'n credu bod ni lawer rhy or-ddibynnol ar fewnforion. I ni'n cynnyrchu bwyd o safon gorau yn y wlad hyn. Mae gyda'r cig coch yn y wlad hyn PGI status sy'n galluogi unrhyw un fynd i siop i brynu bwyd dan sicrwydd bod nhw'n cael bwyd o safon uchel sydd wedi cael ei fagu e mewn ffordd cynaliadwy a dan amgylchiadau sydd yn arbennig i gynnyrchu bwyd. I ni'n edrych draw ar gwledydd eraill, i ni'n mynd siŵr o beth sy'n dod mewn o wledydd eraill, gan bod na ddim yr un uh, rheolau yn cael ei roi allan i ffermwyr. Mae dyn ni gyd gyfrifoldeb i edrych ar ôl y blaned yma, a dwi'n credu bod yn bwysig bod pawb yn edrych ar ôl uh, bwydydd lleol a, a cefnogi busnesau lleol. Pwy sens bod ni'n dod â bwydydd mewn o, o bendraw byd pan mae yna ddigon o fwyd yn cael ei gynnyrchu yn y wlad hyn? Mae angen i Sicrhau bod y diwydiant diwetha sydd angen Nghymru, sef amaethyddiaeth, yn cadw i fynd yn gryf i'r dyfodol.
Un sy'n ymweld â fferm Gary Howells o bryd i'w gilydd fel peiriannydd amaethyddol yw Arwel Jenkins, ynysau ganol Pumsaint. Mae Arwel yn beiriannydd ers dros 22 o flynyddoedd. Ar ôl datblygu profiad yn gweithio i wahanol gwmnïau, fe ddechreuodd fusnes ei hun, Amaeth Cothi, nôl yn 2019.
Fi'n teimlo bod ar y funud mae cash flow y llundaith ffermwyr yn llan oedd ar y funud, um, y costau'n uchel dyn nhw, a felly um, dwi yn teimlo bod nhw'n gweld hi'n anodd i talu bile a, a gyty, so mae hwnna'n obvious, obviously yn effecto cwmnioedd fel ni wedyn sy'n dibynnu ar ffermwyr am arian er mwyn ni cael, ei busnes ni cael cadw i fynd. Pa mor ddibynnol ydych chi ar ffermwydd o ran eich busnes chi? Bydden ni'n bron yn gweud 100 y cant yn dibynnu ar ffermwyr i rhedeg ein busnes ni ar y funud. Um, obviously, felly bydden ni ddim yn uniongyrchol yn deilog gyda ffermwyr, ond felly contractwyr a chyfod bobl sydd yn mynd nôl at uh, ffermwyr fel eu cyflogwyr nhw de.
Un sydd â blynyddoedd o brofiad yn dadansoddi a brwydro dros y diwydiant yw'r cynghorydd o Sir Geredigion, Wyn Evans.
Fi wedi trefili Cymru nawr uh, o fewn y diwrnodau diwetha a fi wedi gweld y gwaith da sy'n digwydd ar ein ffermydd ni. Mae yna goed, goetir da ni ar ein ffermydd ni yn barod. I ni'n gwneud gwaith da yn, yn amgylcheddol a hefyd i ni'n cynnyrchu bwyd. A fi'n credu o ran cynnyrchiant, chi fod fel i ni'n gwneud yn cynnyrchu chi fod protein mas o da byw, fi'n credu mae hwnna'n un o'r ffyrdd mwyaf ffeithiol i o gynnyrchu bwyd yn symud ymlaen i'r dyfodol, achos i ni'n cynnyrchu o porfa. a, a chi fod, mae porfa yn rhywbeth sy'n tyfu'n naturiol a mae porfa yn gallu absorbo carbon mas o'r amgylchedd tra bod yn cynhyrchu bwyd yr un pryd. Beth yw'r ffordd ymlaen i ffermwyr felly? Fi'n credu mae rhaid i ni fod yn positif, mae rhaid i'r diwydiant fod yn positif. Fi'n credu un o'r asedau mwyaf sydd gyda ni um, um, yn y diwydiant yw pobl ifanc ni. ond hefyd mae rhaid i ni cadw'r farchnad yn y lle cywir a mae rhaid ni cadw polisi, mae rhaid i ni weithio'n galed tu hwnt i cael y polisi sy'n gweithio ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer cynnychu bwyd a edrych ar ôl yr amgylchedd.
Os yn edrychwn ni ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt ffermwyr ar ddiwedd y dydd sydd wneud y gwaith i ofalu am hynny. Os edrychwn ni ar yr economi, mae'n bwysig bod arian yn troi yn yr economi wledig, a mae'r bunt sydd yn dod o amaeth yn cael ei throi drosodd a throsodd tua deg gwaith yw'r amcamgyfrif. Edrychwn ni hefyd ar yr gymdeithas sydd yn bwysig, bwysig iawn, yn ywedig i'r iaith Gymraeg, a mae hynna i gyd yn rhoi rhywbeth na allwn ni mo'i golli. Mae'n un olwyn fawr a tynnwch chi amaethyddiaeth a cynnwch chi bwyd allan o'r senario yna, bydd yn ergyd drom iawn i gefynwlad.